musadaro boys musadaro makatarisa vanhu kutinakirwa zvibaba venyu apana ndotiwa pachitungiza apa munotorwadziwa chokwadi chibude pachena baba wenyu apana wangu pana vese mana spraga iyi rimamero chita zino irema uchisekerera iwewe but utori matete atori nani kozi anozviratidza pane iwe unochinebedzera kutisekerera shamwari wobva unouya nevanhu wobva unouya nevanhu wotenga vanhu ndisaimbe usadaro shamwari iwe inyoka rimotipfuridzira kana wakapapa papa laudi mberi pevanhu What is? What is? Pane uri king na iwe ingosiya kamwe aimbe. Waziya. Kati wanga tange urwadziwa nekuti apana nhasi kili bang vaya usizoimba. Ndiwe king. Eh, bo ndiwe king, ndiwe king. Apo kurwisa ndiani? Kungosiya kana vapfana vana skill bang vaimbe. Iwo ndiwe vibes katie uende we respect you. Uri mkuru shamwari ndozvaunoda. Andizi. Uri mkuru. Hapana anoboda ukuru. Waiziya mangoma anongorira taura ega. Sa unondirwisireiko? Ndiwe king. Ndiwe vibes katie. dziwe zvitori nani mupfanha wamune muchishoora anondirwisa loud pamberi pevanhu but imune muchihwanja but ndimo zvoita chimero sadaro shamwari hapana anombodawo king uyu waiziva shaa hapana totokuti king wani oiziva totokusiya muri makingi hais haisi danger tiri vapfana venyu saka mokokorwadziwa seiko kuti vapfana venyu vapefoni vibes katewa ufani urwadziwa kuti vapfana naskilibeng anani vapfana chero vakadii chero vakanzi varira iwo uri kingi usambofa wakarwadziwa vanhu kusheya kuti makingi ayani achirwadziwa Chitungidzai sei kumba kwenyu? Chitungidzai sei kumba kwemunhu? Chitungidzai sei yemuhomwe? Ichitungidzai yedu iyi. Maiziya? Ichitungidzai yedu iyi. Mune muchinyeba nevanhu venyu 30 vamune muchilodzana navo kuti hamudi kukundwa ndo mutanga kulodhisa moti hamudiwo kuchitungwiza iro giraundi rese iriro aquetic inopinda vanhu vangani inopinda vanhu vangana kweti vanhu vese vari kuvava vachitoda baba vada mukambo chingonzwisa bhebhe yarira e eh, ndiri mhata hangu but sei wakamhata inga ikuti iwone vanhu wani mhata yacho kubasa ndirwisa pausina kutobhukwa umwe sisi wake atofa but ari kutouya kusondirwisa wakutoshandisa badness kutonge dhinda uraya munhu tazoenda unhamo iwewe wakutanga kutotanga kungwarira zvisina basa unoda badness zvinhu zvisina basa muchitaura uimbe uchitungwiza chitungwiza ndo iyo ine vafanzi ari kuchemera mukambo uyo amuri kurambidza kuti avaimbire rwadziwa fana imimi ndisiyai ndiimbe namakapenga siyai ndiimbe munondirambidzireiko kuti nditadze kuimba nhai andi muri vanhu vemangoma here ririka wa inodireiko kubva yaita wa yekubva maponda maendrive ane vanhu vauya nemota yedu isusu muda kutouraya na dj sekuri mota ina dj yakuponda kupona muko imi muri 20 motanga kuti chitungwiza chitungwiza ndoine vanhu 20000 vanga vari maakwetika vari kujamba pakarira chingonzwisa bhebhi vhidhiyo randakuisirai apa bese vhidhiyo randakuisirai ndoine vanhu vari kujamba imimi Ah, munongokanganisa but hamuna zvamunoita kumana mwezi hamuna hamumbomise inini chaja vakati yes ende muchamama straight eh. zvakanzi yes zvinhu izvi mwari vakati yes Petro. Ah, munoona chinoitika ndechekuti imimi mune musiri kuziva zvinhu zviri behind. Munhu wamune muchitogaya imimi muchitoti mfana madede yoya. Aiwa, uyo ana video renyu akomana pa akwetika apa muchitamba chingonzwisisa bhebhi zvakaomarara. ati dj yanga oda kutokonekta akandobva vakomana enyu atanga kupenga anhu vatangoendochi tangoitio zvinoita kuti tinge tiri safe but ah, ndarwadziwa kuzi ah, fanbase rangu repachitunguiza hakuna handina kunwa ndine mafanzi dzekuchitunguiza kasekuru ndarwadziwa zvisingaite mafanzi angu zvandaona muchiita ndaona vanhu vachijamba chingonzwisa bhebhi apa isusu takanga titori areas now ndakuona mamwe mablugu amwe ari kuti akanonoka kusvika amwe ari kuti akatipenge ka isusu mafanzi aitojamba ngoma ndakuonai muchimba chingonzwisisa bhebhi iri vhidhiyo ava mafanza angu amwe akwetika ari kuchemera mukambo semukuchitungwiza ikoko semukuchitungwiza ikoko vane nyaya yekuti imi munozviziva kuti ndikapakwira tumagrafu twenyu tunodona akutanga kuita tumasabotage tsvaga tumato tsvaga zvigure kuzvirwise mafia redu taangoona chiri boys mwari anongosevha vanhu makatopwanya indrive nezuro yanga inana dj dj ada kutoconnecta kupinda mayamoya bva matanga kutopwanya mota yendrive saka dai ndakatosvika inini maitouraya but chirundi chamisa vanhu ava

munhu asipo ndiye nyatanzi rakabva rapera

Mafanzi akakunetsera imimi. But imimi maida kutorwisa imimi kuti atadze kuimba. Because imimi imbiro yenyu yekumama inobva yamecha. But amuuraye amuuraye inini ka boys. Inini ndinofamba na Maikoro. Tokona tofamba tisina mandimba but tofamba na Maikoro tozongochengetwa waiziya. tinozongochengetwa kuchitunguiza ndoda kutoloncha album eh
aguma oyo mfana wangu maida sei ah, mi versus mi nehondo mkoma wangu mi versus mi